O, a gai Pringle salt of vinegar, pwys? Ac... Oh. A dyma ni yn Abadaron. Lle bach iawn i ddod pan ddech chi'n hen a pharchus, neu unrhyw bryd, rili. Really. Glywsoch chi am Dic Aberdaron? Un o drigolion enwoca'r pentra. Oedd o'n gallu siarad hyd at 35 o ieithoedd ac oedd o'n crwydro o'r wlad efo'i lyfrau a'i gathod. Un cymeriad chwedlonol arall oedd Huw Andro, rhyw fath o Robin Hood Pen Llŷn, oedd yn helpu smyglo halan rhad o Iwerddon ar gyfer y tlodion. Mae 'na lot o hanes yn fan hyn. Eglwys Sant Owen. Dyma i chi gerrig beddi o'r chweched ganrif efo enwau dau fynach arnyn nhw. Olion cynnar iawn o Gristnogaeth yn y pen yma. Grêt, os da chi'n joio cerrig. A mae pobl Aberdafron yn deud na marciau cleddyfa milwyr Cromwell di'r rhain yn y rhyfel cartra. Sa chi'm yn meddwl ŵan, ond o' 'na lot o bobl fywiol yma 'stalwm. Fan hyn fyddai'r pere'r union yn dod i oedi cyn croesi'r swnt i Ynys Enlli, a mi fyddan nhw'n cael eu bwydo yma. Yma yn y gegin fawr. A mae yna groeso yma o hyd. Fama ydy'r lle i ddod i ddysgu mwy am hanes yr ardal. Maen nhw gallach yn Porth y Swnt na dwi. Mae yna ddigon i ddenu'n Aberdaron. Mynydd mawr, golygfa ora Pen Llŷn, a lle handi ddod efo'ch cariad ar ôl pasio prawf gyrru. Mi welwch chi Enlli yn glir o fama. Mae pobl leol yn dweud bod yna 20,000 o saint wedi eu claddu yna. Gwir neu beidio, mi oedd o'n le pwysig iawn yn ystod yr Oesoedd Canol. Roedd y pererinion yn heidio i'r abaty yno. gan fentro croesi'r swnt, darn peryg iawn o'r môr. Dim gymaint o job heddiw 'ma, efo cwch yn mynd dair gwaith y dydd. Mae 'na rai yn honni ma' Ynys Afallon ydi Enlli a bod y Brenin Arthur dal yno'n cysgu. Enw arall ar y swnt ydi Ffrydia Cas Wenan a Gwenan oedd enw llong Arthur. Fan hyn oedd Ann Griffiths, meddyges Bryncanaid, yn byw. Doctor dail lleol oedd hi yn y drydydd a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oedd hi'n ddynas o flaen ei hamser, oedd yn defnyddio bysedd y cŵn i drin clefyd y galon, ac mae'r cyffur hwnnw, digitalus, yn dal i gael ei ddefnyddio hyd heddiw. Ond mi oedd hi hefyd yn defnyddio cachu gwydda ar gyfer yr efryr neu shingles a ballu. Felly diolch i Dduw am gemis Nefyn dduda i. Dwi 'di cyrraedd llwybr yr arfordir a 'di gadael y bws am sbel. Wan mae pobl Penllyn yn joio drinc bach weithiau, a mae Porth Tŷ Mawr yn dyst i hynny. Porth Whisky ydy'r enw arall ar fama, ar ol i long o'r enw y Stiwart ddryllio 'ma. nôl yn 1911, a'i llond hi o boteli wisgi. Wel, mi ath hi'n wyllt a blêr yma braidd ar ôl i trigolion lleol ffeindio allan am y poteli wisgi, a phobl yn dod o bell ar agos i yfed y wisgi yn syth o'r poteli, neu o'i sgidia. Ath y peth yn stori fowr, efo papura newydd ar hyd Cymru yn sôn am y ffasiwn stad oedd ar y bobl 'ma. Does na'm byd yn newid nag oes? Ac os ydych chi'n penderfynu dod yma am dro, cofiwch sticio at y llwybrau cyhoeddus. Lle bod chi'n ffagio ar gaeau pobl de. Heulwen ar hyd y glennydd, a hael hwyr a'i liw ar y mynydd. Felly llun ar derfyn dydd, lle ei enaid gael llonydd. Hew! Wch chi pwys gwenodd hwnna? Hedd wyn! Naci oreit. Je Gwyn Davies nath go iawn. Yr un boi a sgwennodd Pwy sy'n dŵad dros y bryn? a llwyth o shanties mor fel Fflat Huw Puw. Fydda fo'n aros yn Pentre Edarn ar ei wylia, dafliad Carac Forcw, a fydda wrth ei fodd yn dol lawr i'r arfordir i botsian o'r Rhygychod a ballu. Wrth gwrs, Tŷ Coch ydi tafarn enwoca Penymar byd, a fan hyn oedd Jane Jones yn byw rhwng 1890 ac 1923. Hi oedd harbwr feistres fenywaidd cyntaf Prydain, ac yma oedd hi'n cadw ysgol i blant llong wrs. Gafodd o'i enw o'r brics coch gath ei ddefnyddio i'w adeiladu fo. Balast llong oedd o yn ol bob sôn. Mi oedd Porthdin Llaen tuag at Nefyn yn ardal forwrol bwysig ers talwm. Mi roedd pobl Llŷn yn trefilio'r byd ar longau, a roedd llawer iawn onyn nhw wedi cael eu hadeiladu yma, ac oedd y bae mor gysgodol nes i bron iawn iddo fo gael ei ddewis fel lle i groesi Iwerddon yn lle Caergybi, a diolch byth na ddigwyddodd hynny. Felly mae'n braf 'ma. Dyma ni ddiwedd y daith bys rownd Pen Llŷn, a dwi'n meddwl mod i am gael peint bach o'r diwedd. Gobeithio bod chi wedi joio a cofiwch edrach am fwy o wybodaeth ar wefan Eco Amgueddfa. Reit. Rhwng chdi di o ia Llyr?